Am dynnu westai arbennig iawn, gohebydd Sky Sports sy'n dilyn Cymru ar draws y byd pêl-droed, Bryn Law yn ymuno gyda ni. Croeso mawr ato ni, Bryn. Iawn da. Hyfryd cael chi ma. A ni sôn am zombies ar y dachrau, chos mae Bryn ar fin cyhoeddi llyfr yn dilyn ymgyrch diweddar Cymru, Zombie Nation Awakes. Felly na'r zombies, ond falle bod yna ambell i Zombi arall yn cuddio ma rwle. Cyn i ni drafod mwy gyda Bryn, dewch i ni edrych ar beth yn union sy'n digwydd yn y byd chwaraeon 'na. Bryn Law fan hyn yn gyfarwydd iawn â holi Gareth Bale fel gohebydd Sky Sports. Bryn wedi bod yn dilyn Cymru fel cefnogwr cyn hynny hefyd. Wedi diodde' fel pawb arall. Bryn, mae'n anodd credu bod e diodde' ar ben o'r diwedd. O'r diwedd! O'r diwedd! Duw, duw, duw! O'r diwedd. A'r hynny'n digwydd wrth gwrs yn Bosnia. Cymru'n colli yn Bosnia ond ar yr un noson oedd Israel yn cwrdd â Chyprus. Nawr oedd pawb eisiau gwybod y sgôr, oedd yn golygu bod Bryn fan hyn fel y gohebydd wrth ochr y cae yn ei chanol hi. Osian Roberts sy'n esbonio beth yn union ddigwyddodd y noson hynny. Oeddan ni 'di gwneud yn saff fod 'na ddim newyddion yn dod i'r fainc, toeddan ni'm isio gwybod. oherwydd o rhaid i ni ganolbwyntio ar be oedd yn, o dan yn rheolaeth ni. Ond, um, ar ôl i ni fynd ar ei hôl i o gol i ddim erbyn gweld, roedd Bryn Lôn agos tuag at y fainc, ac oedd o, um, wrth gwrs, yn gwrando ar y live feed i'r gêm arall. Felly, mi oedd o wedi dweud wrth ambell un o'r hogia be oedd y sgôr. Nes i just gofyn, wel ia, pwy, Sut ti'n gwybod pwy sydd wedi deutha chdi? Nes i ofyn i Marge Martin Magidson, yr uh, hyfforddwr gol geidwad, pwy sydd wedi... O, da ni'n meddwl na James Collins sydd wedi clywed. O ia, reit, ti'n siŵr? Math o beth. So, ti'n meddwl, dwi'n ni'n mynd i goelio honna, i, i ddeu gwir. Felly, uh, a thyn ddwy gol i ddim, yn anffodus i ni. A wedyn, mi ddoth uh, James, lawr y fainc, a deud, 'Dach chi isio mi ffeindio allan be 'di'r sgôr, 'cos erbyn hyn, o Bryn Law wedi cael ei symud ac oedd o 'di mynd i lawr i'r gornel lle oedd y cefnogwyr. Felly, peth nesa dwi'n weld, tra mae'r gêm yn parhau, ydi James Collins yn rhedag tu ôl i'r fainc, yn sydyn iawn chwarae teg i James, wedi agor ei goesa tu ôl i'r pedwerydd swyddog a'i fainc o tu ôl i dîm Bosnia ac i lawr i'r gongol, peth nesa oedd o'n sbrintio nôl i fyny a dod rownd a deud, Tywon, dal yn tywon, math o beth. Felly, oedden ni'n meddwl bod hynny'n gywir, ond wrth gwrs, pan ath y chwiban ola, toedden ni ddim yn siŵr iawn os oedd o yn, yn gant y cant. Ac wrth gwrs, toedden ni'n eisiau gwneud ffoliad ohono ni'n hunan a dechrau dathlu a hynny i fod yn anghywir. Felly, mi bendorfynon ni uh, gerdded oedd ar y cae yn ddistaw, ac wedyn ffendio allan go iawn yn yr ystafell newid a wedyn dathlu os oedden ni'n berffaith sicr ond erbyn hyn wrth gwrs oedd Chris yn ei siomedigaeth wedi wedi yy cerdded yn syth o'r ardal technegol am y twnnel a wedyn mynd o'n blaenau ni ac wrth gwrs oedd Mark Evans wedyn wedi stopio fo ac wedi roed y newyddion iddo fo. Wrth gwrs, aeth o at y cefnogwyr, felly fel 'da ni'n dod oddi ar y cae, mae un neu ddau o'r chwaraewyr yn deud, 'Wel, 'da ni angen dathlu, bla bla bla, a 'da ni'n deud, 'Na, na, na, 'da ni'm yn hollol siŵr. A oedd yn deud, 'Wel, be amdano fo yn fyncw? A 'da ni'n troi rownd a mae rheolwr Chris Coleman yn y, yn y gongol efo'r cefnogwyr yn dathlu, a wedyn mae pawb wedyn, wrth gwrs, yn rhedeg ar garlam. Ie, mae'n stori hyfryd. Cymru'n colli yn Bosnia, ond yn cyrraedd Euro 2016. Um, Bryn, straeon gwych gan Osian fan yna. Oedd hi'n noson anhygol. Sut brofiad oedd e, sut deimlad oedd e am hynny, bod yno pan o'n chi'n gwybod bod Cymru wedi cyrraedd Ffrainc? Wel, fel Osh uh, wedi dweud, roeddwn i'n sefyll reit wrth yr ochr y cae yn y cornel, ac pan clywedais y sywebydd Bill Leslie yn dweud y chwiban ola wedi mynd yn Jerusalem, wel, Bobl bach, roedd y teimlad yn anhygoel wrth gwrs, ac roeddwn i'n jyst yn sefyll yno, breichiau yn yr awyr, yn teimlo'n mor, mor hapus ac yn edrych ar pobl yn y, yn y weiend, jyst yn dawnsio ac yn canu ac yn crio hefyd. Roedd yna lot o emosiwn yno, ac fy hoff moment ym mhêl-droed Dwi'n meddwl, roedd yn, yn ffantastig. Ie, yeah, lle gredu, mae'r golygfeydd mor fyw hefyd. Mae yna lyfr yn dod mas, Zombie Nation, Awake, sy'n hoffi'r teitl gyda llaw. Um, chi wedi mwynhau'r profiad o, o edrych yn ôl a, a sgwennu'r llyfr? Wel, dwi ddim wedi bod yn edrych yn ôl i fod yn onest, achos um, dyddiadur yw'r llyfr. Felly dwi wedi bod yn gwneud nodiadau um, ar ddiwedd bob dydd, uh, ar ôl bob gêm, jyst yn creu ac yn sgwennu rhywbeth Ac dwi wedi cychwyn dyddiadu'r ymgyrch cyn hyn, mwy nag un amser i fod yn onest, ond bob amser, ar ôl dau gemau efallai, mae Cymru yn allan o'r ras, dwi wedi stopio sgwennu. Ond efo'r ymgyrch yma, ar ôl yr un gem, y gem gynta, Mae 'na siawns. Ar ôl yr ail gêm, o, mae 'na siawns. Ar ôl y trydydd gêm, o, mae 'na siawns. Ac, wrth gwrs, ar ôl y gêm ym Mrwsels, y pedwaredd gêm, roedd 'na siawns go iawn. Felly, roeddwn i'n dal yn sgwennu. Um, ac roedd yr holl profiad o sgwennu rhywbeth yn gwych. Just yn, y, y gwaith, y, y gemau, y pobl, roedd um, Popeth yn yn yn yn ardderchog i fod yn onest. Ie, stori dda yn gorffen ar ar nodyn hapus hefyd i i Gymru wrth gwrs. Fairy story efallai. Ie, yn union, yn bendant. Beth am edrych nôl ar y grŵp? Ni 'di bod yn holi chwaraewyr yn ddiweddar am y grŵp, holi pryd o'n nhw'n dachre teimlo bod gobeth gyda Cymru. Ma' rhai fel Owain Fôn Williams 'di gweud yr ail gêm yn erbyn Bosnia, gêm ddi-sgôr. Pryd nes di dachre meddwl, O, dal mlan, ma' ma' chance fan hyn? Wel, roedd yna lot o digwyddiadau bwysig yn drwy'r ymgyrch, ond i fi, pan gafodd Tibi yr amddiffynnwr y cerdyn coch yn Haifa, ac meddylais fod efallai rŵan mae pethau jyst yn yn mynd ein ffordd o'r diwedd. Ac ar ôl, roedd Gareth yn sgorio trydydd gôl yn y gêm ac roeddwn i'n jyst gallu ymlacio Uh, ac yn mwynhau'r gêm, mwynhau'r gêm Cymru am y tro gyntaf ers, wel, am byth, i fod yn onest, ac roedd na syniad, dipyn bach uh, o syniad yno, wel, efallai, bydd, peth, bydd, bydd popeth yn dipyn bach yn wahanol y tro yma. Ie, a Zombie Nation yn deffro o'r diwedd. Ie, oedd y gêm Israel 'na yn gêm wych. Hyfryd! Hel atgofion, Bryn. Gawn ni gyfle i drafod mwy yn y man.